Pakhat te ka va chim lai mu. Zumhnak kong. Zumhnak cu chunglei in a rami si i Pathian nih hngalhtermi si. Mizaw thla na camh tikah ti mizaw thla na camh lai i na camh lio ah khan ti Pathian nih ka damter lai tiah aan theihter ahcun cucu zumhnak si. Na dam lai, na dam cang ti law a dam bak lai. Na theih lo ahcun na dam cang ti hlah. a thi la bible hi ka zoh langmang le mu bible hi ka zoh langmang le bible ah hin zumh ngamnak ka hmu lo ka ngot lai bible ah hin zei zei ka hmu lo ka ti zumh ngamnak ka hmu lo zei da um zumhnak a um abraham nih zumh ngamnak in a fa a pek a um lo zumhnak in a pek mi si tha ten rel hman Laimi cu zei kan ti na zumh ngam ah cun na ti lengmang mi si lo maw zumnak a rat hmasa lo ah cun timi si zumnak a rat hmasa lo ah cun cunglei nih aan hngalhter lo ah cun ti na zumh ngam tuk bu hin na ngamh ning in na co hlei lai lo a timi si kha minung lei a chuak mi tham cu tlangrai sawsawh mizaw thla kan cam mi le khensa kan cam ah a hliang ko cu ta norway ka kale khrihfa upa pakhat le phiat mi a khen sami thla kan va cam timi pator pa he kan va kal le pator pa nih thazang pek le thla kan cam la kan ti le kan zuk mi hi jordan te wa rev ter kho tu pathian lazaru thinan a tho ter tu pathian chim chiama joshua mai mani ni dir ter tu pathian na pathian se kan pathian se ti le thazang ka ngah tuk thla kan van cham la le na dam ko la ti khati thazang pek lio khan lama cung lei na an van theih ter te khan mu thazang ka ngah tuk kan van cham le amen kan ti le kan chuak motor parking kan van kai bak le motor mong le sia peng cancer chun dam kho ti lo le o ti thazang apek le vi zo su amai ni dir ter tu vial te la zaru tho ter tu vial te kha na zumh ngam ah na dam ko la ti le motor mong pa bak khan cancer cu dam kho ti lo le oh ti Khrihfabu zong nih hin a ruak kuang kan cawk cang ti a ti cu an cawk sang tak cu a ruak kuang zong kan cawk cang le Khrihfa upa ṭha te kan i bochan tuk mi si le thlan mual zong hi a lai te ka cawl a kan ti tu si ko cu te zumhnak kan fian lo ahcun ti a caan ahcun ruahchannak khi dawh zumhnak kan ruah tawn cu hi ka chim lengmang mi si cu cucaah i ralring u law ka ti lengmang mi si kha hi bantuk ka tan tuk ahhan do ka chim tawn ka timi khi cu Our patients at Restore First Health have had chronic wounds for months, if not years. We are able to go to Malaysia ka tuan lio baka na hmai nan theih kha kuchah nu Mary kan timi kha ka member si ka ruah caan paw hi ka ngaih chia pen ka member si Mary kha ta chun chel akut te ka te ha faki akut ru te faki si khan rak pia van chiat ngel chala cancer la khana se kho si ti si akut bak kha rak tan lai ti si so ki si zung baka khin

Pathian a ka damter khawh ko tan lo zong in ka siang lo ti ko. Le Mary Pathian nih hin a chungkhar hna nih phundang bak ruah piak lo ten te mithi chia kong ka van chimmi te kha Pathian nih hin an damter khawh ka zumh ka ti nangmah zong nih na zumh ka ti sihmanhsehlaw zumhnak timi cu aw ka ti cu Pathian nih Mary kan damter lai ti awn theihter maw ka ti a ka theihter ve lo ka ti an theihter ṭung lo ahcun cucu ruahchannak si ka ti ruahchannak hi thla kan cammi pawl pathian a kan pe hlei lo tak aw cucaah cun an tining ten si ko se kan ti a duh lo a siang ve lo a sian ve lo ca zeiti tiah cun si kha an pek i cu ahcun lai lei in a veng zalit pakhat Pathian in ruatu ra e rol ul ngai mi si ca Mary di a va fu a va fu thla va cam te ri a rak ki ri ka ti mi cu saya pa ka dam ko lai ti zia ka ti le aveng zidit arami pathian rian tuan tu kha ka va kal le thla kai cam ter ti thla kai cam ter le na kut hi ti i a um mi hi na tu mi na zun mi sia ka ti ti le cu caah cun na sual i ngaih chi law rawl ul law na sual i ngaih si law na dam lai a ka ti ti le zei na sual thlabawi pa nih an lehrulh ka ti a ruat le ka hngak chiat liam ah ka pi nih a ka sik le ka pi sam in ka tlaih bal ti ka pi sam in ka tlaih bal caah evangelist pa chim hi a hman a ti ko cu a si ahcun mary ka ti na ke lei kudim na tlaih na vorh lei ka ti theve ti lo cu mu a ruat a hmatnak le hika a zawtnak le hi a si ko rua tiah ka ruah a ti ko ka dawt cak a chim si mu Mary kan tu ning cio hi pathian nih hung kan zun ter hna se law tuan peng thang hi kut ka nei ti lai lo ka ti ka kut hin dong zu palang in mi zu palang ka khua i mi ka rak sawh hna chu ka ti pathian nih kan kut i mithi a sian lo cha an rak luat mi si ka ti kan sual ning rup cio cun kan lehrul sal ahotlak kut kan nai ti lai ka ti cu tiang cun ka chim a duh lo anih cu pathian mi sila ti bak ko e cu ti sia cun ka tale kha a sau tuk sual lai mah cu bak cun timi cu si zong tha ten ei lo caah a luan ko a luan i chok kan si kan kal tha ni Saya Hre he khan thazang a peh lama duh ti lo. Donghnak ah anmah chokin sizung bakah khin khong siling thiam taktakmi dokṭha nu pakhat na kan bawmh le amah nih khong khi khong siling tuah le ti a thiam ning cu ti cu nu bak nih cun cutluk i a pa torte nih kan fial komi kha a duh bak lomi kha khong siling nu bak dokṭha nu bak nih auh le a zoh le oh nai dawh tuk ning cu ti zei zei mi thlen a si te laimi si ti le laimi ka hmuh mi dang ba tuk ai dawh mi ka hmu bal lo ti ai dawh tak su mu amui te kha zei ati ti cun nungak nih cun ti kan tin pakhat te ai dawh lo hna kan lung re thei ti cu mu le na kut pi van na kut bak van tan ding cu amit thli bak ta ko dok shanu bak hi na kut tan hau mi cu oh ti ko Sibawi ka rak ṭuannak hi ti ka nu le ka pa an rak sifak i cucaah thlopbul huahal an rak thih ka lungfak tuk caah sibawi ngah a ding in ca kai zuammi si ti mi harsa bawmh ding bakin sibawi ṭuan ding in thla ka cammi si ti bawipa nih Pathian nih ka thlacamnak a ka leh le ti sibawi ka chuak ti sihmanhsehlaw sibawi nih damter khawhnak kan nei lo ti in damter kho ning lo cu aw tan hau lo te in ti ka thiamnak dihlak bakin in damter kho ning law ka duh tuk te kan damter khawh lomi a poi tuk e ti la chumawi du bak a mitthli tlak ko le cu bak cu na timi cu mary ti na kut pakhat te tan na sian lo caah na kut nakin na nunnak a biapi deuh na kho ti nungak na si kan tan lai kut tu kan cok pek rih khawh ti nai tuah khawh ni ti cu na kut pakhat te na sian lo ruangah na nunnak dihlak chung lo ti ko ziah na kut pakhat ten a neih lo zongah vawlei cungah kut nei lomi ti tampi dong na hmailei thil a um rih cu tilah nazi pakhat an tling lo khongsaling a tuah bak le be mary nih kai tan la te ko an tan ni bak ah sibawi nu pakhat nih ka chimmi cu kan tlai deuh cang caah cancer rik hi a cuap ah a phak le phak lo ka thei lo i amak ka khak ngam ti lo Canada kal te kum hnih nak kam si kan thih tak kha a thih ni ah khan ca ka tial la la ma ka ti nan a tha lo ka ti sa ka tial lo mi se tam tu ka chim bal lo mu pu tam kan kong chim le zei da ka chim du ti chun ruah chan na ka um zup na ka um thei dang thiam ka ti mi se cu bantuk niksak nak te na tuk far nak te na thei dang thiam ding hin minung sinak fim nak long ni a ngu lo ti Cucaah cu bantuk fimnak ka herh e tiah a hngaltu Pathian sinah a halmi paoh cu Pathian nih siang ngaiin a pek tawn hna. Pathian min thangṭhat siseh, na nu hrin tlin hrinnak ka nu hrin in ka neihmi fimnak te kan cawnnak nih a deih ti lomi sungpiat chiat tuah a herh caan a um. a har tuk caan zong a um atu ka chim bantukin hniksak mala tukfan ah kan in caan zong a um cu lio caan ah kan i palh sualnak hnga lo a herh bik mi cu cunglei in arabi fimnak si pathian min thangṭhat siseh cucu mi nih ka herh ti ai hngalh i pathian sinah zumhnak in bawipa nih a ka pek ko lai tiah thla a cam ahcun amah a sin i a hal tu kha sianga in pathian nih a pek tawn ko hna pathian min thangṭhat